F'dak iż-żmien, Ġesù qal lin-nies fis-sinagoga, Din il-kitba seħħet illum, intom u tisimgħu. U lkoll laqgħu kliemu u stagħġbu għall-kliem mimli ħlewwa li kien ħiereġ minn fommu, u bdew jgħidu, Dan mhuwiex bin Ġużeppi? Iżda hu qalilhom, Żgur li se tgħidu għalija dan il-proverbju, Tabib, fejjaq lilek innifsek, dak kollu li smajna li ġara f'Kafarnaw agħmlu hawn f'pajjiżek ukoll. U żied jgħidilhom, Tassew ngħidilkom, ebda profeta ma jilqgħuh tajjeb f'pajjiżu. Għax, ngħidilkom is-sewwa, kien hemm bosta romol f'Israel fi żmien Elija, meta s-sema baqa' tliet snin u sitt xhur magħluq u waqa' ġuħ kbir fil-pajjiż kollu. Madanakollu, għand ħadd minnhom ma ntbagħat Elija, imma għand waħda armla minn Serafta ta' Sidon. U kien hemm bosta lebrużi f'Israel fi żmien il-profeta Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Nagħman tas-Sirja. Meta semgħu dan, fis-sinagoga kulħadd intela' bil-korla, qamu u ħarġuh il-barra mill-belt. Ħaduh fuq xifer ta' rdum tal-għolja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom u riedu jixħtuh minn hemm fuq għal isfel. Iżda hu għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer. il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. inti tikkritikom lill oħrajn mod speċjali lil dawk l-aktar qrib tiegħek? L-aktar nies li jikkritikawna b'mod sever huma ħafna drabi dawk l-aktar familjari magħna. Xi ħadd jiġi minna jew ġirien li magħhom naqsmu ħajjitna. Ġesù ġie affaċċjat ma' prova iebsa meta mar lura fil-belt ta' pajjiżu f'Nazaret. Mhux sempliċement bħala iben il-mastru taxxa, imma issa bħala mgħallem imdawwar b'dixxipli. Kienet użanza għal Ġesù li jmur is-sinagoga kull nhar ta' Sibt, il-jum qaddis tal-Lhud, u meta kien imissu, kien jaqra mill-Iskrittura. In-nies ta' beltu semgħuh b'attenzjoni kbira f'din l-okkażjoni, għax kienu semgħu dwar il-mirakli li kien għamel fi bliet oħra. X'sinjal kien se jagħmel f'beltu stess? Ġesù ħasadhom biċ-ċanfira li thom meta qallhom li ebda profeta jew qaddej ta' Alla ma hu miġjuh qalb niesu. In-nies ta' Nazaret ħadu għalihom b'dan l-aġir u ma ridux jisimgħu x'kellu x'jgħidilhom. Huma ddisprezzaw it-tagħlim tiegħu għax hu kien bin ħaddiem, mastrudaxxa, sempliċi ħaddiem tal-id, u għalhekk iddisprezzawh minħabba l-familja tiegħu. Kemm drabi il-familjarità twassal għal nuqqas ta' rispett żbaljat fl-oħrajn. Ġesù ma seta' jagħmel l-ebda manifestazzjoni tal-qawwa tiegħu fosthom għax qalbhom kienet iebsa u magħluqa bin-nuqqas ta' twemmin fih. Jekk in-nies flimkien jaslu jobogħdu u jirrifjutaw li jifhmu, allura ma jaraw xejn ħlief il-punt tagħhom u ma jaslux li jħobbu u jaċċettaw lill-oħrajn. U inti, malajr tieħu għalik u toffendi ruħek minħabba l-oħrajn? Mulej Ġesu, inti ġejt hawn fostna biex tiftħilna għajnejna permezz tal-verità tiegħek. Għamel li jien nirċievi l-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek biex f'ħajti nkun dejjem miftuħa għal kelmtek, u agħmel li jiena nagħraf u napprezza d-doni tiegħek fl-oħrajn. Għażiża Marija, Omm ħelwa tiegħi, agħmel li qalbi tkun bħal tiegħek u bħal tibnek, li ma tħarsu lejn wiċċ ħadd, imma tħobbu u tgħinu lil kulħadd.